husband and commenter say di tori go sweet small sha but no be too much. so where we for see dis video na dis video na from tiktok but na aproko godfather bring am come aproko go father stroke okaigbe na im carry am come for facebook so wetin person dey tell german first lady e tell german first lady say una no mind me jo e say see your leg like frog leg abeg dey wear trouser

So my people make we go the comment section hmm, na there we dey eh, eh, na there the real reggae dey na na there if you so our first comment for today say i fear who no fear commenters so oh. who no fear commenters e never enter social media So my people as we dey edit, we go dey put the comment say no be we talk am, na wetin commenters talk na im we dey read come out. So the next comment come say no be only frog leg, na dog leg emoji of laugh. The next commenter come say she answered in Atina Joseph voice copy copy na so one call herself mother hair that day mm, lo so the next comment come say this this baby boy is not okay really really the baby boy no okay now na matter for the year and say the baby boy no okay oh. um so our next commenter come say dis ken dat insult his mother rejected her becos of jama first lady kpekus ooo fullstop di pesin wey dey do dat juju for jama first lady try o. Na truth. Na true sey German first lady um wetin una dey call am? German first lady really dey use um ogunme for e husband. I no believe am because why man woman dey use ogunme for e husband? Me I no believe dat one because wen you use am dat means you go continue to dey use am unless e go expire one day when e expire the man go from upstairs throway you go downstairs gangan but wetin i wan still this comment wey this person drop e make sense wetin i wan talk about that issue make this man uh-huh, make this man make make peace with him mother no matter how that kpeku so sweet you reach mama na mama mama no they no mama no be two o one na one mama dem dey see you fit choose people for outside say this one na your mama e can never be like your mother e can never be like your mama so wetin I get to talk for here my brother go make peace with your mother as a good wife if your woman na good wife she go settle two of una which na wetin everybody dey talk since your woman if na good wife she go settle you and your mother how you go dey enjoy you go dey enjoy your husband with him mama get issue for how many years now e don reach two years you dey enjoy am you dey in peace you get peace for the house you no dey disturb your husband we know say you fit dey disturb am for inside house oo we no go know but at least try let dem get peace no mata what no mata wetin dat woman tell you try make make peace between two of dem let your husband go back and I no know because you get male children one day one day

that is your son wife go come dey do enemy with you how will you feel say because of your son wife your son no come get you and your son no come dey in good term again you go dey happy for me I go feel very bad say somebody from outside come enter our house come scatter my family there you feel very bad so my sister do the right thing by making peace let peace reign for your family because you be mother you get how many boys now God bless you with boys anybody wey dey do bad thing God dey always bless am with wetin e dey wicked people with because tomorrow karma dey say Tomorrow karma go start, we go start to dey say na winch or wizard for village na im cause am. We no know say na wetin we use our hand draw. You if you marry person, you marry person, you no fit just because you marry somebody, you just take dat person away from he or her family. before you come that family e dey with that family they were so happy but why e come be sey after two of una come marry a scatter scatter come enter my sister try do the right thing by making peace between your husband and the mother na wetin i get to talk this comment as god bless you when you take drop this comment for here so the our next comment i can say but with time that juju go clear for ken eyes for kenny to dey insult im mama no be clear eye my sister e be e fit be say na clear eyes o we never can tell say the kpekus maybe the kpekus dey sweet well well maybe e why kpekus dey sweet well well you know say some boys na some boys mumu o hmm some guys eh dem no get this number six o if dem see this kpekus Hmm. Maybe why they give am tie, tie, tie, woto, woto, according to. Maybe why they give am well. So, fit be say na because the wife dey give am well fit be say na wetin you still talk say maybe na ogume use we you never can tell anything can happen eh you know say our women dey dey very

Commenter the fear of commenters he say may God never allow me use my kpekus never allow me use my kpekus born done like Kevin so so the day dem born Kevin he dis he-goat people truly celebrate celebrate shame come put his i dey put the comment my people may not be say na me dey dey lie hmm? our next commenter come say forget true truth this lady leg thin too much shayless leg Dis commenter you just dey paro for dem but wetin you go still know sey na God na im create her um na wetin we go fit still know be dat. Di leg tin oo e fat oo know sey God create so many soul dey create different leg so if e fat e tin na God create am so we no need to too judge am wetin I just dey I know say people dey vex for her because of because of the way she take put quarrel for that family she fit dey reason am say no be she Wen di guy dey with im mama issue never arise like dat dem never dey do enemy how can mother and and child dey do enemy for how many years now no settlement I know say na im make many people dey insult her before everybody dey see her leg like dat nobody nobody don ever come out say okay me I insult her na because of wetin dey go on make she try make peace with her family na im make people dey vex. You know sey when you dey vex for somebody, you go dey look every mistake for that person body. But when you dey get peace, like when you dey happy with somebody, when you are in love with somebody, anything wey you see for that person body go dey perfect. You know my people if I dey lie make una tell me sey I dey lie o. If you are in love with somebody anything wey you see for that person body go dey perfect even though e no perfect for other people eyes but you wey dey in love with that person everything go dey perfect but if you hate somebody you go dey look am like shit anything wey you see for that person body you go dey abeg see as the leg thin na wetin I dey see for this comment so na im make me talk this word na wetin i dey see because before na so her leg be nobody don ever come and say your wife leg thin your wife leg fat nobody na just the way wey things come take dey go issue dey ground settlement no fit come you dey fit talk to your husband Everybody dey see am for media say you dey fit talk to your husband why not bring your husband and the mother together why not make peace why not tell them to make peace make everywhere dey okay so let's take the next comment e say the truth be say yes the truth be say the leg thing na God create am let's leave am leave leg more I know say people dey vex more leave the leg so let's take the next comment say maybe Africa Jama Africa last lady something go dey sweet well well Me I read am again, me I read am again my people say maybe Africa's last lady something go dey sweet well well that is why this that is why these days insult im mama so okay i know she make mistake no be wetin she wan write be that but we know wetin she wan write na im make im husband dey insult im mama i fit talk am ehen i fit talk am say maybe na im e fit be say no be ogunme e fit be say na im wife kpekus e sweet well well you know some boys can mumu for kpekus No be all oh, some guys wen dem see dat thing eh, hmm, my brother, my sister forget tori oh, dem go dey mumu, dem go even deny their children sef. Some boys um dem mumu die, dem go tell you sey dem dey smart, dem no smart anything oh, dem mumu wen dem see dat thing, wen dem see dat dat your kpekus, my brother, my sister, you go see person papa, e go deny e pikin, person wey get wife e go say e no get wife because e wan do that kpekus um i don talk am e fit be say no be ju no be ogunme e fit be say no be juju e fit be say na that kpekus na the woman dey give am well well e fit be say the woman dey give am well well make una no mind me o um so let's take the next comment okay before we take the next comment so somebody can reply the can reply this person when drop this comment he said i did tell you mm-hmm. i did tell you emoji of life laugh that means the kpekus is sweet well well so the next comment i can say no comment cos she dey mind her business bicycle take me to judah di cairo site oh our last comment for today come say no be only leg una no see her nyash wey join waist hey! commenters i too like una una too much una too much una too gallant and una too much una too gallant and una too much wetin fear dey catch us to talk una drop am and comot for there too like una joor Eh, let's note analyze this one wey this woman talk say no be only leg una no see her nyash wey join her waist my beautiful sister you fit be sister you fit be man na god create her mm-hmm. wetin she no do right na she no do right i know say people dey vex for her na make everybody dey insult her with wetin no dey right for her body but we see sey di we dey reason am sey di thing no dey right we dey reason am sey di thing no dey right for her body but her husband dey see her as a gold na wetin matter sey your husband wey you marry even though your nyash be like frying pan um your husband e go dey respect the bon bon mm-hmm, because he love you uh-huh. even though the leg be like a eh, stick the husband love am like that and wetin na wetin i just get to say but wetin make people dey vex for this woman uh, which i still dey talk am say na because of issue wey dey between the husband and the mother wey dem no gree settle as a wife as a good wife wey e get children wey e get wey e get boys as children you no suppose behave like dat as a good wife you suppose like you suppose make peace between your husband and him mother na wetin you suppose do no be sey you go you go dey enjoy de de issue the issue dey on social media no be wetin just dey inside house say okay dem just get this issue for inside house e dey on social media um my sister try make you let peace reign for the family because when you come that family you meet dem say dem dem dem get peace no issue no insult no mama mama do dis mama do dat pikin do dis so as you still dey di house still let di same peace reign wetin di mama no dey do well let di mama know say ah dis tin you no dey do am well mummy call am mummy na him born your husband if you call am mummy no be bad tin so let peace reign my dear sister talk to your husband you calm your husband down he's your husband He go obey, he go listen to you. Na im make people dey insult you for comment section, nothing else. Because peace no dey that house, na im make most people dey vex. People wey dey support you say um you do am well, dem dey lie. You no do am well, dem no like you. If dem go your back, dem go dey judge you. um if dem go your back dem go judge you so no no let which i know sey you no be that type wey dey keep friends we dey see everything for social media people wey dey keep friends we know dem people wey no still dey keep friends we still know dem

If una like wetin una dey see, abeg my amazing people no forget to subscribe or hit the notification bell in case whenever I post a video, una go receive our video gang gang. Mm-hmm. Now so now we dey run now. God bless you, my amazing gallant people. Eh, eh, my gallant people, you guys are trying, but mona try mona help me dey subscribe subscription is free no be money o uh-huh. if you eh, just touch that red button as you watch finish touch that red button to support this girl now mm-hmm. to support somebody's mom to support somebody's sugar mommy